na nĩ wa gũkũ tene Aha. gatigirwo nĩ ithe na nyina ge kana kanini Aha. kareretwo nĩ andũ a itũra Ĩĩ. no rĩu agĩthomete Mhm. nginya rĩu e form 3 Ĩĩ. na nĩ mwanake mwathĩki Aha. mwathĩki mũno mũno mũno Ĩĩ. no ũndũ ũrĩa ũkĩmakĩtie na nĩkĩo mwacemania nake Ĩĩ. mwanake ũcio agũrĩte ngora Aha. mita inya Ĩĩ. anjĩra nĩ ya ndinya kana mita inya Eh. atĩ arenda atumĩre uniform Aha. atume mũbuto Aha. atume cati na Ehe. atume tai Ehe. ĩ tondũ arona ndarĩ na mbeca cia gũkĩgũra rĩndĩmĩndi Ĩĩ. na reke ngĩkwĩre nĩ makĩte wa kariũki Eh. niĩ ndĩroĩ no itherũ ndĩramwĩra macini ĩno tondũ rĩu nĩ macini arakĩhoyaga ya gũtuma Ĩĩ. ĩtũraga nyũmba Jarahani. ĩ carahani Ehe. macerehani ĩno magathĩ maya haiya aranjĩtia buti ĩno Reke ngĩkwĩre ũngĩona nguo iria mwanake ũcio aretinĩirie na moko make Ĩĩ. na aratuma Ĩĩ. wĩrwo atĩrĩ ndĩ mĩndi Ĩĩ. ndũngĩtĩkia na tondå kå igua Ĩĩ. aya gå kå rä ona kä bungo kä bungo rä gå tumä rä ra rä Nyawe agetheca- agetheca na cindano. gatundu gatundu tu ndangä thondeka Nĩguo. Ĩĩ. na macini itå raga Ĩĩ, nyũmba. rä u rä å gakä rigwo nä wakä ona rä u Wa- ona yo ndagĩtiganire nayo Ĩĩ. no rĩu rĩ Eh, ona ni mwanake ũcio nĩ amakĩtie nĩ kĩo gĩake ĩĩ. ĩĩ ĩĩ nĩ mwanake Eh, ũrĩ na kĩo atumĩte ĩĩ ra- cionire nguo ĩĩ icio ngĩmũrire ĩkĩra nyone nĩgetha Njĩtĩkie. na ciĩkuo biũ ũrenda kũnjĩra atĩ Eh, aragũrire ngora Ĩĩ, aroka aretinia ngĩria ĩĩ, aratuma mũbuto wa cukuru ndio. Ĩĩ, na aratuma gĩcati cati hau Ĩĩ. ndacoka aratumira tai tai kwaria tai no wamuonirie gutuma tondu tai akakugeithia muno Etu egutuma tundu tundu. agatuma akarikia akarĩkia wa kariũki na nä å kuona rä u ciana ici citå ta yaku matingä tumä ra kä Matingetumira kindu. angĩona matingĩririkana nyũmba kwĩ carahani na rä ngä Ona- no kocera harä oya rä anyina kinya atarä må hiku

wa Kariuki nĩ wĩkaga wega tondũ nĩ ũthomithagia maũndũ maingĩ ĩ Ĩ. no rĩu wakĩnjĩra ũhoro wa gacaũ ka ndigwa nĩko ge Gecũnaga cũnaga mũgongo mũgongo. ĩ Mm. ndũkĩndarĩrie nĩ kuga reke atĩa ngũtarĩrie Ii. gacaũ ka ng'ombe gaciarwo rĩ Ĩ. gacũnagwo mũgongo nĩ nyina ehe igagacũnwo na rũrĩmĩ ũguo igĩgathũaga Ĩ. o ikamenyaga Ĩ. ikongithagia ĩ Rĩu rĩ, na gũgacau kangĩciarwo rĩ nyina rĩ, Ĩĩ. nyina ekue rĩ, Aha. getagwo ka ndigwa. Oh, na njaũ no ĩtwo ya ndigwa. Ya ndigwa itakĩrĩ na nyina, mwana wothe watigwo nĩ nyina na ithe etagwo wa Eh, ndigwa. Ona wa, eh, okay. Ona wa ng'ombe. Mm. Rĩu tondũ nyina nĩ agĩkuire rĩ, Ĩĩ. na nĩkarenda gũthũgwo mũgongo rĩ, Ĩĩ. nũ ũngĩgacũna mũgongo? ĩtiko wa gwĩcũna no gecũnire no gecũnire Ĩĩ. noguo no kũringithania na ũhoro wa mwanake ũyũ atĩrĩ Ĩĩ. mwanake ũrĩ na nyina na ithe rĩ Ĩĩ. agũragĩrwo uniform nĩ nyina na ithe Ĩĩ, nĩ ũhoro wa ma kana onakorwo nĩ gũtumwo rĩ gagĩtumwo nĩ nyina kana ithe Ĩĩ, nĩguo no tondũ ndakĩ na nyina na ithe rĩ ĩtirĩ gwĩtumĩra Ĩĩ, Nĩguo. nĩwe ũgwĩtumĩra ithe tikĩoĩ ko akiugire atĩa Atĩ- gacaũ Chao kandigwa nĩko nĩko gecũna gecũnaga Gecũnaga mũgongo mũgongo.